Nyweno wi dano wan adegya. Gin ma wan acwali mukene wadek dong loyo en aye nyweno wi dano. Pe kibang dano, pe kinywen wi dano, pe ngat moni owac ni en tye i lweny pi acwali, ento kun nongo en aye lacat wan. Eh? Bibino kany loko matek ni en tye i lweny pi acwali, nge ariyo adek cito cato wan o bot Museveni. Ma ocito omako cal ki Museveni-ni, boss me ko. ma omako cal ki Museveni kacel ki omin wone eh, kacel ki dakone ki latinne weng eno ki kacel ki Museveni-ni. Pe Bosmik, ci dok en Bosmik acel-li, dok wun Acweli dok wuye bino ka nyweno wiwu, bino ka bango wiwu, wan lababa pe ginyweno, Bosmik ocito nyweny wi luming, wi lumat jai calo en, wi lubaba calo en, ento ka Acweli maryek calo wan ma ngeyo pingngi ba, Bosmik matwal pe obinyweno wiye. Boc me kwe ocito gamo mutoka manyen ki bot Museveni, ci tin nyweno wiye anga? Amyero awecci wun ka maleng atir, Boc megi lacat dano, Boc megi is a traitor, Boc megi is a snake and everybody must be careful with him, is a traitor, is looking for other way dok tye ka yenyo yo mukene wek dok ecat Acholi dok edok bot Museveni dok egam cente ki nge Acholi en oming en ni wan pe wabiye, wan pe wabinyibo. Itwon lameng ma konyi pe i gwok. In aye ipe idok ka nayo ngokgi, iwer wer adi ki nying Museveni. In pe iwaco ni you want to meet Museveni but there is so many obstacle. In aye pe iwero. In lacat dano, icato people power, icato UPC, icako bedo ki UPC, icato UPC, icato people power ki nup, ibino dok icato NRM. In tiyo ki nga? Ka imyero cente, iwaco ni in imaro Acholi. Ka iyinyo cente, pe iyiny cene ki nying Acholi, yiny cene ki nying dakoni ki nying lutinoni. Winy ceti marac. Pe ibed ka lwongo nying Acholi i gin bwolo, i gin ming. Boss mic kong ma acel obino mito okwa kica bot Acholi, pingo pe, pingo ocito trading, ocito cato Acholi bot Museveni ko, ogamo ciling ko, ciling remoni pe ocito ogamo, Mito dok kum bedo dok iyiny yo mukene icet dok acwali to. Nga ma luming pa Bosmik? Bosmik ocito onyweno wib dakone ki wib mine onyo ocito ogol mine ki i bur onyo ocito ogam dakone ki i oo man ocito ogam min Joshua onyweno wiye ocito ogam min lutinone ki i oo man onyweno wiye pe onyweno wiye acwali lok ming mogo ni in lawi awobi, lawi awobi pa nga? Lawi awobi pa luming ki umatjai. In lawi awobi pa nga? Ma jub mukene tye yinyi, wan jub mukene cwinywa tye cwer i komi, watye yinyi calo cwari. Ingeyo gin adi ma itimo i lobo Acholi? Ingeyo gin adi ma itimo i komwa? Ingeyo ciling adi ma ikwali ki bot wan? Ikwali ciling adi bot Acholi? Ideno ciling iti ringo cen den ma ideno ki kitgum ma ideno ki i Uganda ma ideno ki i Gulu en iporo apoya ni gamente man itye yenye gamente mo ma tye yenye peke idwe mukato cani bene in pud ibedo kitgum ibedo kitgum cabit adek kulu ka ilwir dok idwogo i Kenya inyweno wi anga twon ming nyen wil obwolo wil oming wi omat jayi ento ka iwano cwil ma wungeyo pinge matwal lutim bocmi pe inyweno wi ngat mo matwal.